Nabo twagenda twoyia chiombe echio chiaretwe ase epolice station ekero twabeka ereport, lakini twacha komanya ng'a omonto oyomo oyio ore omomenyi o Nyatiekwa, nere ochiibete korwa ase ensemo chinsemo chia Nyamira agachireta ase ensemo eye ya Nyatiekwa, nabo twagenda tochia komobwata lakini ekero amanya ng'a nkomobwata tore otama, igo ntogete komorigia, lakini rende ekero chiombe echio twachibeka ase omotandao, abanyene mbanyara gochimanya. Bachire bachitamboire naende twarangeirie abasigari korwa ase police station ya Sengera Nyamira ase echi cases echi chiabere reported, bachire bairire echi suspect suspect eyemo twanyora ase chiombe echi chiarenge, barenge ase oyio atigete chiombe, na echiombe echi bachire na abanyene chiombe, igo uchunguzi negendererete na oyio otama nkorigigwa are, nere togosaba ng'a abanya kenyoro baito baritokoraa babe abango komanya mbare bamenyete amo nabarabwo. Naende ninki bagokora, ekiagera naende toranyare gotanga oboibi oboiga bw'etugo na boibi bonde korwa ase ebinyoro gose ase okomenya goika. Nyetonge ekeramba buya.
Inche erieta riane ngoongo okwa Isiuri Ayubu korwa ombe bwa Abeli. Eng'ombe yane nanyenyorire, nabeire buna yarenge. Ebwate arama omonwa, emwamu, ebwate ekegogu mono, nero nanyenyorire nere iga. Igoro kiane ngatuta esaboto esemo.
Nainche amarieta na Erastus Ndari, korwa ekenyoro gia Ikobe.

Igo nkorigania tore, totagete tomanye ng'a oboibo ikagwika omoiso. Nonde bwensi obwate okoboko ogotambe, inche ira tore, amatuko aye nkoere are, igo ntari komuha omorembe. Mbuya mono ase ogontegerera. Ee, abanyene banyore chiombia echi chiatokire ibere, na nere eyemo egachira igaa, omonyene ataratoka, atoe obosabo bonde bwensi eng'ombe yaye eibire, oche esiteseni iga nyati eko igaa, eng'ombe neroo, oche onyotebe naki ekorekana, oebwe eng'ombe yao nebwatire. Asante.

Omonto korwa Paskari achete omwana agatebia, Ng'a chombe enchera enchire mwaye, chombe enchera ende ekororekana neche oboe ebiche arenge, tigantebe nechi tari ekororekana nechi oboe ebiche are. Alafu chinsa echio ngaakera omogambi, Chief oino, Sub chief, nkamotebia, Onyora natebire noyo otogokora nere egasi tokobwaterana korwa rinani, Lakini nkarora tiga ntebi ochief antebi naki ngokora. Omura oye agacha agateba oigure monto gete ochireta tiga tora confirm mpaka omo agatebia mpaka omochief. So mambia naboka nagenda ororo bacha bandigia bateba eh monto oyio oretete chiombe tarache iga iga. Bono nanyora chiombe ibere eyemo ebwate black na white na eyende nebwate white na black inse ya amagoro gotira. Chiombe chingiya chire smart.

Ngochikora rigosoa gochia nyomba, riria ngokwania abana ngosoa bono tigasoe nyomba immediately, baria bakong'a ekero nkobwata yaya egasi nacha tari are iga, iga ndore omonto oyo, ngochia gosoa gochia nyomba omonto oyo nanyora orisapire oetire egesieri kere bweeri, ochiire. Bono otama namotebia morigi, ekiagera motamorigetie mpaka egento eke kebanyore, monto takorete chiombe chiaino motamanye, ochie ombee. Seino motamomanyeti morigi omonto oyio otama bono natebi naende omo sub chief oyio oito Mister Enock naende Enock ontebi tiga ngotomere abanto moche mobwaterane morete chiombe echi gocha nyatieka egetuo bono rende abanto bache babo Ken Aturi na abasikari babere babo babo Koech bacha nabo twarusia chiombe echi Nyamboga twachireta nyatieko twabebire oo finally chiombe echi chianyorire abanyene babe